wuoro, miyo, kata ng'atno moro amora marito kata mang'iyo nyithindo Weche manyien ma wawinjo e wi nyithiwa en ni achiel kuom nyiri ang'wen kod achiel kuom yawuoyi piero ariyo ibiro dwany kata rocho ratichgi ka gichopo higini apar kod aboro. Ma wawuoyo e wi nyithiwa, nyiwa, yawuotwa, nyikwawa, okepewa, dhukuluhundawa to kod nyithi osiepewa. To gima chielo ma onego ing'e en ni ata malo prochiko mar dwanyo roch kata rocho ratich nyithindo itimoga kod jogo ma nyithindogi ong'eyo. Ginyalo bedo ng'ano ma odak machiegni kodgi kaka jirani, nyamin-gi, owadgi, Nergi, to kod kata jatich matiyo e ot kata e dalagi. Ere kaka itime? Jadwany kata jaruch ratich nyathi temo matek mondo obed kod ng'iyo maber kod nyathi kaachiel to kod janyuol, jonyuol nyathi. Jaroch kata jadwany ratich nyathi temo matek mondo obed kod ng'iyo maber e kind jonyuol kod nyathi ma odwaro rocho ratiche. Obiro miyo nyathino chiwo ma opogore opogore. Ka nyathini oseng'iyo kode to koro en thuolo mar dwanyo kata rocho ratiche. Ka osedwanyo kata ruocho ratich nyathi to onyise ni, Shh! Ma en maling'ling' marwa, kik inyis ng'ato ang'ata. En gima tek ahinya mondo nyathi ong'e ni to en ang'ono ma timore. kendo tek ahinya mondo nyathi ma odwany kata oroch ratiche owuo kata owach gima otimne, to nikech gino otimne kod ng'at ma ong'eyo kendo ng'at ma miyega chiwo. Kendo en gima tek ahinya mondo nyathini onyis jogo ma ong'eyo gima otimne. Kapo ni wanyalo fwenyo. Kapo ni ok wanyal fwenyo kaka idwanyo kata kaka irocho nyithindo, to joroch, joroch kata jodwany nyithindo nyalo dhi nyime gi timbegi mamonogi. Timbe kaka magi, kapo ni ok oyangi chon, to ginyalo ginyalo miyo nyathi kata nyithindo modwany kata moroch ratichgi donjo ei oganda mag jogo matiyo kod yedhe mamero ji kata yedhe maloko kata wilo paro. Nyithindogi donjo e mer ka giparo ni mer biro konyogi kuom wilo parogi ka gisiko gi paro kaka idwanyogi kata kaka irocho ratichgi. To giluor kata Gikia to giluor kendo gikia kaka ginyalo chako pimo kata nyiso jonyuolgi kata jogo modak kodgi kaka idwanyogi kata kaka irocho ratichgi kod ng'ane ng'ane ng'ane. Gima nyathi modwany kata moroch ratiche bedoga ngalma. Thothgi Weyo skul. Tim mar dwanyo kata rocho ratich nyathi nyalo miyo nyathi ma otimni kamano yiero to odere kata olal nono. Rit ane matin. Bende ma e gima wadwaro ne nyithiwa? Ooyo! Kara en ang'o ma onego watim? Wawuo gi nyithiwa mondo gibed ka ginyisowa gik ma otimnegi gi ng'ato ang'ata kamoro amora. Pek nyalo bedie ei wuoyo kod nyithindo e weche kaka magi. Kata kamano, pod nitie yore kata yo manye wanyalo timogi godo. Wachak wuoyo kod nyithiwa e ndalo ma pod gitindo, wapuonjgi dendgi kendo wanyisgi dendgi duto nyaka ma opondo, to kendo wanyisgi ni kaponi ng'ato ang'ata otemo mule Mul moro amora to mondo onyis wuoro kata miyo. Nyis nyathi ni onge maling' ling' kendo weche duto owach e lela ka po ni ng'ato otemo. Ka gidongo, gidhi ng'eyo ni onego gilaw kod jonyuolgi gigo ma timorenigi. Ka warito nyithiwa kama, to gibiro bedo nyithindo maber ma iwuoro. Wachung'uru motegno mondo wageng'uru timbe dwanyo kata rocho ratich nyathi. Bende, bed ka ing'eyo ni nyathi en nyathi,